הייסט נישט געבן געלט, געבן געלט צדקה איז שוין א גאר גרויסע זאך, טוישן געלט פאר יענעם איז אויך מורא'דיג חשוב און נעמט אהן א טובה פאר א איד, דאס האט באגלייט ר' פיליפ ריין די גאנצע לעבן, ס'האט אים געגעבן כח, דו האסט דאס געדרוקט פאר די אויגן, יעצט שטייט א אלטער איד, א לאגער איד, שטייט ביינאכט ווארט אידן זאלן קומען טוישן טשעקס, די זעלבע מעשה האט טאטע בעריש קויפמאן, קומט דאך פון ארץ ישראל, איז געווען בימיו, און ווער ס'ווייסט נישט דער בעריש פון ווער ס'נעמט דער בעריש איז דער פאטער פון קאופמאנ'ס קעטערינג פון קיסר רייזל. בעריש א איש חשוב, איז געווען אין ירושלים יענע יארן און האט גע'רעש'ט מיט דעם מעשה, איז געווען א איד רבי שמעון קאלפוס, האט אויך אפגעשמועסט קיש קח מיט א חבר ווער ס'איז געווען פריער וועט קומען זאגן וואס רבי שמעון קאלפוס האט געזאגט, די חבר'טע זאלן קומען זאגן. אז מען לאזט מיר גארנישט זאגן נאר איין זאך אז קען זיך נישט פארשטעלן וואס מיינט טון א טובה פאר א איד איז מאוד די חשוב אפילו מען האט עס נישט געמיינט לשם שמים למעשה האט מען געהאלפן א איד ס'איז מאוד די חשוב ער האט געזאגט אויף א נאמען פון א גדול אז דער גדול זיצט מער אויבן אן אין גן עדן ווי יענער גדול כאטשיג יענער גדול איז געווען א באוויסטע גדול פני הכבוד וויל נישט בעריש זאגן דעם נאמען קיינמאל. גאר א גרויסע מענטש, ער זאגט העכער אין הימל ווייל ער האט געטון חסד, און דער אנדערע גאט איז נאר געווען גרויס אין תורה נישט קיין חסד, חסד איז מאר די חשוב אין הימל, אינטערעסאנט אז ביידע זאכן דאס אין אמעריקע דאס אין ארץ ישראל, די זעלבע מעסעדזש וועט מען געבן פון הימל, און פון הימל וויל מען זעט אז מען זאל וויסן די גרויס קען טון א טובה פאר א איד, ארויף לייגן אויפן וואגשאל, העלפן א איד, שמייכלט זיי א איד, א גוט ווארט פאר א איד. גוט פאר די איד רבי שי יענקל, רבי שי יענקל איז יעצט אוועק איך האב נישט גענוג מספיד זיין פאר איך האב נישט גענוג איך האב נישט נישט מספיד געווען איך וואלט איך האב נישט געהאט קיין שיעורים יענע וואך רבי שי יענקל פלעגט סוף ימיו נישט וועלן נעמען קיין קוויטלעך ער האט געהאט צרות עסן און מנוחה האט מען געמוטשעט ער זאל נעמען די אידן ווארטען דארט בין נישט קיין קוויטלעך פון א קינד וואס איז אפגעפארן, דאס טראג איך נישט, מיין מאמע קומט וויינען איר קינד איז געווארן א גוי, איר טאכטער איז געווארן א גוי, איז אקעי, איך האלט עס נישט אויס, כ'האלט נישט, דאס איז שוין די צייט פונעם אייבערשטן, דאס איז די צייט פונעם אייבערשטן, די צייט פונעם אייבערשטן ווען זיי זענען קינדער זעען אויס, רבונו של עולם, מען דארף פון די אנדערע זייט זעהן מיר אין ארץ ישראל ניסים גענומען, נישט ניסים פון די איי די עף, קודם כל די איירן דאום איז אמעריקאנער זאך, ס'איז דא גארנישט מיט ציונים, ס'איז א אמעריקאנע, ס'איז אמעריקאנע וועפנס, אלע וועפנס, אלעס וואס זיי האבן איז פון ארץ ישראל, אבער פון אמעריקע. פון די אנדערע זייט איז סייעתא שמיא, סייעתא שמיא, עס וועט מיט א יונגער מאן, איך פיל ווען ס'איז א יונגער מאן וואס וואוינט אין הר יונה, זאגט מיר מוצש ק האב איך געזעהן אזא פחד, ס'איז געפלויגן באמבעס א גאנצע נאכט, שפעט האט מען געזעהן אז זיבעצן קיען זענען געשטארבן, און פאר פאר'ן לעבן אין הר יונה, ווערן א יונה דארט אין די צוויי געגנדיגע זיבעצן קיען, און אייבערשטער ער. און ווער ס'מיינט ס'איז נאר די אייערן דאם, זאל פרעגן ווער ס'איז אביסל עלטער, געדענקט ווער ס'איז אויגן פלוי, ליידער ליידער פליען שוין ראקעטס די לעצטע צוואנציג פינף און צוואנציג יאר, פאר די אייערן דאם אויך ווערן ניסים געליען, טויזענטער ראקעטס, אלס איז געלאנדעט ווי ס'איז נישט ווי ווי ש נישט אין גליון און וואס סאונדס דאן כסען נאך זיכער נישט געווען קיין ריידן דאן פאר צוויי דריי און דרייסיג יאר זיכט אפשי אין אלף ס'האט געקנאקט און געקנאקט און געקנאקט און געקנאקט ער איז געפאלן אויף איינע איינס איז געפאלן אויף אמעריקאנער בעיס געפאלן געשטארבן פֿינף הונדערט סאלדאטן און האט נישט צאלט קיין איין שושקע חוץ איין מחלל שבת וואס ער עסט יו ב להכ וואס לייגט דורך חורבן איינברעך מען זעהט ניסים מען זעהט דער אייבערשטער נישט ניסים פון די איי די עף ניסים פונעם אייבערשטן אליינס דער אייבערשטער היט אידישע קינדער אידישע תפילות אידישע קינדער זאלן מתפלל זיין אז אידן דערצו זאלן קענען גיין דאווענען ראשון יום כיפור, אידן דערצו זאלן קענען גיין צו הקפות, זאלן קענען גיין צו כל נדרי, אין די גאנצע וועלט דארף מען רחמען, דארף אין די גאנצע וועלט רחמען, איז דא געפיל, איך האב אנגעהויבן צו פארציילן, ס'איז געווען דא אויף לעמבערג איז אראפגעפאלן א גוי און געטראסקעט, און געהארגעט געווארן אזוי אין פראנט אינמיטן א דזשאב סייט, און די אלע גוים האבן ווייטער געקלאפט נעגל, און ווייטער געהאקט נעגל, אלע מעקסן, דאס ציט זיך גארנישט, דיין וועג, מען דארף זיך שוין מיט דעם אפאר חדשים, צו אפאר יאר. געהארגעט געווארן און פארן דעם עדה האט ער געהאקט די בעל וואס די איד האט שוין געהאט מער געוויס מיטגעפיל און וואס ער האט געזאגט פאר אלע גוים ער גייט אהיים היינט איז נישטא קיין ארבעט מער איז דא הלוואי מיין פאר די גוים האט זיך איינער געזאגט א שכן וואס האט די אידן געזען וואס הייסט א איד א גוי האט א גוי איז נאם נאם נאם נאם דאס איז פשט אתם נצובים היים כולכם בני אשר על ענקיכם דאס איז נאר עץ נאר אידישע קינדער האבן נישט שייכים נישט דרייכם נישט דרייכם נישט דרייכם נישט דרייכם כל איש ישראל זענען אלע איין גרויס משפחה מען האט א געפיל פאר די צווייטן די גרעסטע סגולה איז צו אינזינען דאווענען פאר אנדערע אידן, א איד וואס דארף ישועות, בעטן פאר אלע אידן וואס דארפן ישועות, א איד וואס דארף שידוכים, בעטן פאר אלע אידן וואס דארפן שידוכים, מיט זינען אנדערע נעמען, מתפלל ביי תחבורה נעמען תחילה. די גרעסטע גרעסטע מצוה איז פארן יום הדין אנקאלן א איד אנטראגן שידוכים.

ס'טוט זיך א שואה ביי כלל ישראל, העלפן א איד, א טובה טון א איד, האט ר' יששכר זאגט פאר רבי משה פון ווארשע דער בעל תקעא, די סוד פון תקיעת שופר איז ליב האבן יעדן איד, אפילו גאר גאר א שוואכע איד, כ'האב ליב יעדן איד, דאס איז די סוד פון תקיעת שופר, דאס איז וואורקע, ריין וואורקע, ריין וואורקע, אהבת ישראל, אהבת ישראל. און זי וואלט לוחם געווען קעגן עוברי עבירה, אבער, אבער, אבער, ליבע האט מיך וויסן ס'איז דא אידישע קינדער, אויף וויסן דא טויזנטער אידן ארץ, אפאר מיליאן אידן ארץ ישראל, דארף מען רחמים האבן, לאמיך דאווענען, זאגן א קפיטל תהלים פאר זיי, לאמיך, איך טו מיך נישט חזר'ן מיט אלע פרייע, אוודאי נישט, אבער איך מעג זאגן א קפיטל תהלים, זייערע קינדער זאלן נאך קענען תשובה טון, זיי זאלן נאך אליינס קענען תשובה טון, זאל דער אייבערשטער העלפן, זכות ר' שי ב ר משה.

מען טוט נישט די פשט אז ווען טראמפ איז געווארן פרעזידענט נאכן געלט געלט געלט געלט געלט האב איך געלאכט פון אים אזוי טאקע געווארן און ר' שטעפן אלטע א איד אן טאקע האבן געהאט פרנסה ברייווח ובשפע דער רבי זיין געזעגנט דעמאלטס זאגט פאר אים אז א קל וחומר אז א גוי מעג האבן אזויפיל געלט זאלן טאקע אידן אויך האבן אזויפיל געלט אבער אין מיינע דורות מען האט ליב געלט מאסן און צייט א אינגערמאן וואס געבט נאך געלט פאר א כולל די פאנד די פאנדרעיזער פאר א כולל איז געווען יארן לאנג א שדכן יארן לאנג א שדכן א גוטן א גוטן דעמער. יאר לאנג געווען א שטן האט אפגעלאזט שדכנות דער עולם האט טענות זאל אים באשייגעצט האבן דער עולם האט טענות אויף אים און ס'לוינט נישט מען ארבעט חדשים לאנג און מאכט פון די ליצנות אזוי ס'איז געווארן א פאנדרעיזער פאר א כולל פארציילט כמה וכמה מעשות ער האט געהאט טרעפן אפאר וואכן צוריק איך האב פרעגן ווי האסטו געזען מער מער ר' יוחי פלאס ביי שידוכים אדער ביי פאנדרעיזינג איך קען דיר נישט זאגן ביידע זעהט מען אפענע זאכן זייער שטארק ביי שידוכים אבער פרעג איך דיך אסאך מעשות די צייט געדענק זיך ווער די זיין א מעשה ביי שידוכים און נאכדעם ביי פאר דרעקעדיגע אויך צייט ביי צייט די מעשה זאגט ער מיר געווען זאגט מיר צוויי דריי וואכן צוריק ער געווען א איד פון וויליאמסבורג ער גייט געבן א קארטל זאל לויפן יעדן חודש און א יאר צייט די קארטל ארבעט נישט כ'האב אלס נישט זעהן איך וויל טרעפן דעם איד ווען כ'בין וויליאמסבורג טרעפן דעם איד און עס גייט נישט אויף כ'האב געקאלט געקאלט געקאלט איך גיי מיך געלט אבער ס'מער איז דער איד איז דא און איך בעט אים די קארטל, און איך זאגט ער מיר וואס מיך נישט געקאלט די קארטל ארבעט נישט, איך האב דיך געקאלט וואס מיך נישט געלאזט מעסעדזשעס, א נייע קארטל זאל מען רעכענען אראפ פאר די לעצטע יאר עס האט נישט געארבעט, און איך געב אים פרעגן וואס ביסטו דא, ער האט געהאט א חתונה נעכטן נאכט אין שטאט און א חתונה דא, די חתונה אין שטאט האב איך געדארפט זיין א זענען גאר א נאנטע חתונה, איך האב געמוזט בלייבן ביזן מצוה טאנץ, ווען איך שוין קום צו די חתונה דא צוויי אזייגער, צוויי דריי ביינאכט טראכט איך איך וועל צוריק דרייוון מיד ריידן, איבערגעשלאפן דא, א קרוב.

און איך מוטשע מיך, איך קען נישט געגעבן, ער האלט אז די סטאר באויט אויס נאך א לאקעישן פאר די סטאר, עס קאסט אים א ים און מויל די קייט, נאר מאך מיט ראדזיל, איך. האב אריינגעגעבן שוין א יאר צוריק פאר די באנק ארויסצונעמען א ליין אויף קרעדיט פון א מיליאן דאלער, און זיי האבן, די באנק האט עס שוין אפראווט א יאר צוריק, די גייט צו בויען דעם סטאר, א ליין אויף קרעדיט ארויסגענומען אזא הלוואה פון די באנק אזוי ווי א מארטגעדזש, א מיליאן דאלער, מען האט עס שוין אפראווט א יאר צוריק, נאר עפעס דא קאמפליקעישאנס, ס'גייט נישט דורך, ס'גייט, ס'האט א האק וועגן טעקניקלס. א יו ט איך ווארט אויף די געלט, אויב ביז צוויי וואכן איז דא א ריליס די געלט, די מיליאן דאלער, געב איך דיר די כך וכך, איך מיין געזאגט טויזנט דאלער, געב איך דיר טויזנט דאלער. ס'שוין זאג איך האב גענומען די נאמען איך האב מתפלל געווען, זכות פון די לומד תורה, די אידן זאלן שטיצן אידן וואס לערנען תורה. צוויי וואכן דערנאך קאל איך דעם איד זאגט ער ווי האסטו געוואוסט וועם צו קאלן? יעצט קאלסטו מיך? א מינוט צוריק האב איך באקומען א אימעיל פון די באנק אז ס'ריליסט אין אפאר טויזנט דאלער די ריליסן זיי שוין,

און כ'האב געבעטן יונגערמאן זאל זיך אויפסיינען און זיין זיך אויפסיינען און געבן א קרעדיט קארד און קענען עס סווייפן יעדן חודש, עס האט מיר געגעבן דעם קרעדיט קארד כך וכך סווייפן א חודש, און. ער קומט צו צו מיר, כ'האב מיך נאכנישט אומגעדרייט און ביז מער וויש א האלבע שעה שפעטער קומט ער צו צו מיר, כ'מוז דיר זאגן ניסים גליון, איך פליפ היינט איך דראון און פליפ טייזער.

און ער שטייט זיך ער מאכט זיין רווח זאגט ער דאס מן השמים און שוין זאגט ער ווילסט הערן נאך השגחה בתוך השגחה זאגט ער מיר אז די מענטש איז געוואנט זאגסט קארגעט איך שוין געוואנט יארן לאנג נישט קיין ליגנער זאגט מיר אזוי ווי איך ענדיג די שפעטער איך דריי מיך ארום אין דעם שול אזוי אפשר איך נאך טרעף בו אידן טרעף איך דעם איד וואס האט א פוחד השם צוריק מיר געגעבן דרײַ הונדערט דאלער און איך דערצייל אים די מעשה זאגט ער מיר איך וועל דיך שילדיג נאך זיבן הונדערט דאלער, מ'האט דיך דאן רעליסט א מיליאן דאלער, איך לויף שובאל דא, איך לויף צו די קאר, ברענגט ער מיר ארויס דא א טשעק איז זיבן הונדערט דאלער, איך האב צוגעזאגט טויזנט דאלער, מ'האט מיר שוין רעליסט די איבריגע געלט. איך האב שוין לאנג געהערט אז דא וואס זאגן אז די פאנדרעיזערס זעען די מערסטע השגחה ווייל מ'דארף שאפן קודם כל האט באבעט קרי ביי די צוויי זייטן זעט מען אפן די השגחה ביי געלט מיט די נושא לאדם און און קהילת ים סוף קושיא איז ווי געשריבן מיט קהילת ים סוף ביידע זאכן שטייט עס איז אנגעשריבן ק א זיווג איז שוין אנגעשריבן מ' ים קודם טיסלב ל און די די די פרנסה איז אנגעשריבן פון ראש השנה יום כיפור.

די אידן זענען טאקע ביסן זיי מער דאס איז דער ציל פון יום נראה לייגט מען אריין אזויפיל בקשות כדי מען זאל קענען נאכאמאל שטיין אין יום הכרינו איז דאך אזוי טיף דער דער גאנצער ציל פון אונזער תפילה דאס קען זיין פשט אתם נצבים כלכם לפני השם אלקיכם דער עיקר ציל שטייט רשון אז מען דאווענט דער רבי זאגט דאס דארט נאך אז נצבים מיינט תפילה עינים ידי אל התפילה. די עיקר ציל פון דיין דרשנות קען זיין וויל צוקומען לפני השם אלקיכם, די עיקר ציל וואס דיין וואס דער אייבערשטער האט געמאכט זאל מען דארפן גיין בעטן א גוט געוואונטשט יאר, א יאר מיט פרנסה, א יאר מיט געזונט, א כדי זאל מען אמת'דיג שטיין פארן אייבערשטער, ווי די גמרא האט מיר געזאגט דעם מאטשע זשאווע די גמרא פון אריאנא, ווי די זאגער זאל זאגן ווען ס'פליעט די באמבע זיך אין קאפ און מען שרייט רבונו של עולם איך און מיין ווייב אונז קינדער ווילן מיר לעבן, אוי איך האב קיינמאל נישט אזוי געדאוונט, איך האב קיינמאל נישט אזוי געדאוונט, דאס וויל דער אייבערשטער פון אונז, און דער אייבערשטער מאכט עס זיכער פאר ראש השנה. אז אז אז אז אונז זאל מיר דארף וויסן צו שפירן, חייני לחיים בין איך וואס בין חיים, זאל מיר שפירן. ס'איז פלאקערט אנטיסעמיטיזם אין די גאנצע וועלט, מען דארף אזויפיל רחמים, אזויפיל רחמים, רחמים גדולים, רחמים רבים דארף מען. אלע פראטעסטן און פאלעסטינער, פרי פאלעסטיין, פרי פאלעסטיין, אינטערעסירט זיך פאלעסטיין, און כאפ אריין אז די פאלעסטינער, די ווייסע גוים, ליבעראל ווייסע אמעריקאנער, וואס האבן זיי מיט פאלעסטיין? דאס איז אנטיסעמיטיזם וואס פלאקערט אויף אין די וועלט, דארף מען רחמים שמים אנשטייען און באשרעקן דארף דאווענען, דארף דאווענען, שכח מצחו לגוים, ס'זאל גיין, רבונו של עולם זאל העלפן ס'זאל זיין, ואתם מן עדה בתוכיכם, די לגוים זאלן גיין כפרה של זיד, אייבערשטער אז מ'זאל זוכה זיין, כ'האב גוט געווען שיעור און איך וויל טאקע מפייס זיין יעדן איינעם, בפרט מענטשן וואס זאגן מיר מענדל די עצם אז זאגסט נישט קיין שיעור ביסט מיך מצער, און עס טוט מיך טיי, איך וויל זיך מפייס זיין, מ'זאל ארויסגעבן די מאמע ממוחי, און איך בעט מרחם וחסדים אויף די ימים נוראים, מנחם חיים בן מרים, אויף משפחתו, און דאווענען פאר מיר, דער אייבערשטער זאל העלפן, בפרט א אינגערמאן,

א האלבע שעה דערויף, רבי יענקל איז ארויסגעגאנגען, רבי יענקל איז אריינגעקומען צו שליחות, די אנדערע פאר מענטשן קען דער קען אז ס'איז דער זעלבער מענטש, די זעלבע מענטש קען דער קען אז ער איז דער מענטש, האט ער איר געלאכט דא אפאר שעה, נישט אפאר שעה, זיי זענען בדחנות. ס'איז שליחות אויף די וועלט רבוש ע, שטייטס אויף צו שליחות, אן קיין פרעשור, בלי לחץ. דאס שיעור דרעזדען צייט אמאל האט ער געהערט אמאל איז עפעס געווען אים געווען א פארקינג לאט ערגעץ אין מאנסי איינער האט געמאכט קולות אויף פארקינג זיי געבן זיין פארקינג זאגט ער בלי לחץ בלי לחץ יו נאו וואט דעט מינט וויטאוט פרעשור יו נאו היברו וויטאוט פרעשור בלי לחץ אוודאי וועל איך לאכן, עצות עושות בשם, וואס איז די הפטורה די וואך? למשל קודם צו זאגסטו די גרעסטע שמחה אתם צו בלייבן קרוב לפני השם אלקיכם, ס'איז די גרעסטע שמחה מען שטייט פארן אייבערשטן, זאל דער אייבערשטער העלפן זאל מען טאקע פועל'ן א גוט יאר און זאל מען אריינבאקען אין זיך אליינס, השם אלקי ישראל מלך ברכי ועדה כל פורקא, דאס האב איך שוין געטייטש הונדצענדליגע מאל, איך זאג עס איבער יעדעס יאר ווי א פאל, אז וידע כל פאל כי אתה פעלת האב איך געטייטשט אמאל, ידע כל פאל כי אתה פעלת, אפילו ווען א מענטש איז א פאל,

בואש האט הכל יכול. זאל דער אייבערשטער העלפן זיי זאלן זוכה זיין צו א גוט געבענטש שול און זוכה זיין צו פויערן אלע גוים זוכה זיין צו דאווענען, זיך אויסגיסן צו הארץ פארן אייבערשטן, די תפילות זאל ארויפגיין ביזן כסא הכבוד, דורי מעלה און דורי מטה זאלן זוכה זיין צו מאכן א קרבן פארן אייבערשטן.